Dulloonni beeraa yoo achii hammaate azaabuma jahannami beeku dulloonni. Azaaba duniyarra miilan deemu jechuun dulloota jallate beeku. Katabilaa siimaa. Hin sodaatin. Ati qaariyaa yoo si ari'an itti zantaatee. Dulloota jallaterra wanni hamaan jiru. Keessaawuu dulloota dubartiidha. Kanaa beeke kan magaalaa kun tokkodha. Bultii namaa diigi, jiruu namaa diigi, oollaa adda diigi, dalagaan qaban. Anaa bee tasbiihni hin jiru, laa ilaaha illaallaan hin jiru. Dulloota fashale, ha ganda fashale. Himiif.
Dubartii odoon heerumne ama soddom ta'e, ama diidam ta'esu, diidamii shan ta'esu, soddom jirtu, dulloota. Hayyo guddoo. Tigalee? Dulloota addaa. dulloota gartee hayaa fixate dulloota qaanfii fixate dulloota waan fedhe haasoo musiibaa Heerumanii maal tattee jiboo mana? Eessa ta'an hin jettu ati? Eessa ta'an hin jettu? Jaartottiin isaanii tiiktooki, jaarsi isaanii tiiktooki, jaartiin isaanii tiiktooki, fadhiiraadis. Ama 25 amata 25 lafa ta'a barsanu. Umriin tiyya amata 25 ja'a bara ani gana ja'a bara ani gana ijoollee ja'a bara maaltu ijoollee hoo? Haraamuu baaftee bara. Sigala maaltu hafe maal eeyda maadaa tantazir zinaa dheeyda. Ama 20 25 teessee zina eeggata. Zinaa godhuu eeggata.

Egaa shamarran osuma isin qalanii sheenoor osoo shee amiin isin qalanii gachiibsanii sheekan keessan sheeka diirbaan ulamaa'onni keessan kun isin qalanii kanneenitu isin keessa jira hundi isin keessa dhumanii walitti isin qabuuf nama isin godhachuuf as gubbaa tatta'anii. Yeey! Nama akka isin taatan hin jijii tana firraa biltanii baarillaa tana firraa dhiitanii dhukkuba wallaalummaa kana keessaa akka baatan dayyuusummaa tana keessaa akka baataniif dhiira biyya teessaniiti bada shanyii biiti boo isin xannacha hin taane hidda xannachaatu hin dhiine boo isin ilmaan gosa beekani ilmaan abbaa beekani ilmaan shanyii beekani ilmaan garaaddaniiti kuullani higa muniraa isinii kun lalal muniraa garaadaa Lallala. Kuulanii garaada. Garaada jechuun kun waan soba isin hin jenne osoo hin taane abbootii garaaddan hiji dhadhaadhaan huccuu miiccatanii deeman. Huccuu goggoifatanirraa aannaniin qaama dhiqatanirraa dhadhalatan ilmaan garaaddanii ilmaan gosa gurguddooti. Ilmaan goota gurguddaati. Heeji. Osuma isin qalanii isin qallee egaa ijoolleen mormatti kennitanii dura gachiisuu qabdammoo nu qali ishee nu argan jettanii hangamillee yoo jallanne Hangamillee yoo wallaalaa taane boo beekaa akkana godhattan malee wallaalummaa takkallee hin qabdan ijoolleen nana. Mixiin biyya teessanitti lalatte mixii xiqqishoon lafaan argeessan keessaa wallaalummaa hin qabdu beekaa akkana godhattan jechuu kiyya. Beekaa dubbii daddabsitan jechuu kiyya. Beekaa if dhooytan jechuu kiyya. Wallaalummaa qabdan jee taniin itti murteessu hin qabu garaa haadha teessanii keessatti beektanii. Yoo beekumsa taate. Beekaa. Sheeyni isiniin qala yoo isiniin jee dura qachiiftaniiti qalamtammoo. Deebiichi gubbaa akka kennitan. Dhaabbadhaa yeroo isiniin jedhu dhaabbachu. Maal qabdan kanneenii achi? Kanneenii isin keessatti hafe gaa mataa mataa isin keessaa fixanii. Eegaa mataa mataa nu keessaa fixanii mire. Wanni nu keessatti hafe sheekan kanaa mire ma. Taan qabrii keessa gad jirti. Qabrii keessaa kaanii gaa waa- waan dubbatanii. Akki irra jirru kun seeraa miti. Akki irra jirru kun seeraa miti. Achi kun bobbaatanii dura haadhotii teessanii fi abbootiin teessan hoggaa sheekan dubbatan hoggaa Manguddoon biyyaa dubbatu. Alla arra alla alla alla salphanne alla salphanne ta'e akkanatti fooxaa fitti hagooydi jechuu torbaan tokko baatii tokko hoggaa bakka san geesse akkana bakka san hin gadi hin baatu. Miidiyaa gubba baatee irraan tana kana haasa'u dhiisi. Sirri goone sirriin goone. Balleessine jira ee balleessine jira. Balleessuun moo hamuudhaan noo. Balleessaa